Salam Murat Mollan şeýle de top onuň muşdaklary. Elbetde bu näme? Maý aýynda haýsy bir aýdymçynyň birinji ýeri alanlygyny bilmek üçin Top ony Nowka ada prodakşnda Beki dädem bilen Beki däde ýöredik. Köp kişiň berýän soragy Top ony bagşylara näili ses bermeli düşünemizok. Şu zat bara artykmaç kyn zadam däl ýöne menem kän düşündirip bilmejem bilýän da oň üçin Beki däde bir düşündirip berseň näili ses berlen bir bir adam bilýän professional adam da Öwjek bolduň şuny. Salam top onuň muşdaklary hem Myrat Mollaň muşdaklary. Top ona ses bermek üçin Google-a girýäňizde muratmolla nokat kom diýip ýazýaňyz. Gireňiz soň Myrat Mollaň sahypasyna girýäňiz internet saýdyna. Onuň Sag gyrada ýokarda üç sanjak çyzyk bardyr. Şo üç sany çyzyga basaňyzda birinji TV programmalar, Wine, klipler, top on standart filmler diýip ýazylgydyr. Şonda top on bölümine bassaňyz her aýyň aýyň ýigrimisinden ýigrimi bäşi aralygynda şol aýyň dowamynda edilen klipleri şu sahypada goýulýar. Soňundan haýsy aýdymça janköýerlik edýän bolsaňyz, haýsy klibi Halan bolsaňyz şoň üstüne basaýmaly. Mysal üçin basdyň gyzyl bolýar şular ýaly. Synam däl. Özüň käbir özüň. Aňsatjak eken. Aňsatjak. Ýöne her adam bir gezek ses berip bilýär. Birje aýdymça ses berip bilýär. Şeýdip ses berýäňiz. Bizem aýyň otuzyna, otuz birine, aýyň iň soňky gününe jemleýäs. Aýyň birine, ikisine ýazgy edýäs, üçüne-de size hödürleýäs. Soň şuny alýas. Ýeňiji. Siziň janköýerlik etmegiňizde, siziň ses bermegiňizde bolýan zat şu. Hiç hili üstüne goýmak ýa biz birini öňe çykaryp, birini Aşak basmak on ýaly bizde ýok bizde hemme zat arassaja gidýä. Ses bermek sizden. Saýt Myrat molladan. Ýazgy etmek Ýedigen wideo studiýasyndan menden. Alyp barmak sizden. Alyp barmak bizden. Ýeri Ada Productiondan. Sowgat Ejma Mebelden. Şu tak ýazarys dogry aýdy bilenok. Öňki gezek Herkede bulaşdyrdy. Hym Home Mebelden. Şondan. Ýene gülümizem bolmaly gülem. Nesibe tagamlardan beýlen. Garaz belleýär sahypalaryny. Janköýerlik ediň, ses beriň, bize tomaşa ediň, biz bilen galyň, kanalymyza agza boluň. Men bir zady pikir etdimda, gyza dymma gürle diýemka diýdim. Bilýäňmi, bir gyzy gürledip dursaň gelşiksizde, dymma zat diýip dursaň, asyl ýumdurjak bolýansyň, ýöne bu dymma diýýär. Akasy, Durdy Durdyýewiň öz ýüregi dymanok eken. Dymmaýar, dymmaýar diýip, öz ýüregjigi dymman duran eken-de, diýesi gelip duran eken. Onam munam aýdym edipdir. Soňam klip edipdir, şat klip bilen. Klibem daş bolupdyr, aýdymam ýöredi. Oň üçin näme etmek galýar, diňe tomaşa edäýmek galýar. Dymmaýar, top onumyzyň onjarynda.

Sende ýüregim galdy. Bekidädim bilen bet klip edipdirler gaty gowy klip bolupdyr romantiçny klip halypa Eneş Rejepowa bilen Jemşidem tüweleme soňky döwür işleýär bilýäňmi Bekidäde ýatanoklar her aýda bir klip bar özem bara şu top onda bir zat bar ýedigen wideo studiýanyň düşüren klibi gaty kän ol hä yzda wapşe kän.

Sende solly ýüregim. Ine tiktokda ýagny iş beren aýdym. Her kimiň tiktoga düşüp bul aýdyma garaz bar gaty gowy aýdym boldy şol aýdymçyň özem şol aýdymyny gowy gördi gaty gowy gördi söýýä şol aýdymyny olam näme aýdym kimiň aýdymy Myrat Öwezow barybir ikimize barybir barybir

Begleriň düýşüne bir gyz günde girýär-diýýär. Girýäň düýşe, düýşe. Beýler jan, biraz çeli-de, öýlenmäkäň şon ýaly bol-e. Menem öýlenmedik-dä, bilýäňmi. Öýlenmäkäň ýöne düýşüňe girýär-ä. Öýlenýäň-ä, ondan soň wapşe beter bolýar. Gödeňe gelýär bir ýerde otykaň. Şonuň üçin düýşüňe salla aýlanyber, Begler jan. Begleriň aýdymy, ýagny Girýäň düýşe. Muşdaklarynyň ses bermeginde ýedinji orunda. Tomaşa ediň we diňläň, lezzet alyň! Girýäň düýşe, düýşe, haýran bu işe, işe, şondan bäri, bäri, ýatamok gije, gije. Altyn jorna, söýme, Maroň aýdymy bilen. Elbetde Maro her sapar bilýäňmi üýtgeşik-üýtgeşik aýdymlar çykarýar, gowja aýdymlar çykarýar, stilinji aýdymlar çykarýar.

Garaşamok saňa gerek däl sen maňa söýme hiç haçan söýme. Tut! Tut tut! Resko tut! Nämäni tutma bilýäňmi? Şu wagtky aýdyp duran zatlarymy resko tutup almaly-la. Hemem tut bara tut! Bileňmi tut su bileňmi peki däde? A su bileňmi? Olam resko şol aýdyp tutip özüne reklama etdi a göze gelýä bi. Olam kim aýtdy Espiter bilen Parahat Pürjaýew. Bet aýdym boldy o. Tut. Tuda-da gowy reklama boldy. Tut mugt reklama etdiripdi ara bileňmi? Ýöne aýdymyň özi gowy aýdym. Tut tut tut tut tut tut tut. Resko girýäňiz tomaşa edýäňiz diňläň lezzet alyň. Tans ediň. Tut tut tut.

Bekidädem ýany ýedigen wideo studio. Öz işiniň ussatda bilýäňmi? O üç ýüz altmyş gradus, kran zat. Onam aýdymçam öz işiniň ussat halypa Hajy Ýazmamedow. Ýürek ýanyp dur. Ýurdumyzyňam iň gözel ýeri, iň owadan ýerlerine düşürilen aýdym. O ýigidem bar öz söýgi üçin daglara, daglara, düzlere çykyp, ýagny Perhat ýaly daglarda aýlanyp bar, garaz bar, aýdym gowy. Şu özi soňky döwür bar-a bir Bagtly Läle ba. Hajy Ýazmamedow halypa wasp edýär-de bilýäňmi? Haýran galdyryjy zat, kimka şu Bagtly Läle? Ony bilmek üçin näme etmeli? Klibi görmeli. Yedigen video studiýaň YouTube kanalyna podpisatsa etmeli ilkinji bolmam görmeli. Ýöne şu wagt reska tomaşa ediň ýürek ýanyp dur gaty gowy aýdym halypa söýdüm aýdymy prosta söz ýok oň üçin näme etmeli diňläň tomaşa ediň muşdaklarynyň ses bermegine-de

Nähir bu aýdym aýdyşym hem gowudyr meň ýöne janyň sag bolmasa diňlär ýaly däl. Ýöne onda-da aýdýan-da. Onuň üçin Azat Dönmezow gaty gowy ýerine ýetiripdir, Mährem öz işiniň ussady, Azadam. Ýöne bilýäňmi Bekitäde bir zat bar. Azat Dönmezow her sapar, her sapar ýedide, sekizde, dokuzda. Bu gezek üçünji orunda. Tüweleme bir ýakynlaýar özi. Ýöne nesip bolsa Azat agamjan indikilerde hökman birinji orna garaşýas, ýenede täze kliplere-de garaşýas. Muşdaklaryňam diňläýjek aýdymy bolupdyr, gaty gowy aýdym, oň üçin top onumyzyňam üçünji orny düşüpdir. Diňläň, tomaşa ediň, lezzet alyň.

Wyn wyn wyn, wyn wyn wyn wyn wyn, Maşynyma mün, gel aýlaýyn, bilýäňmi şol aýdymy? Eee, sebäbi o klipde biz bar. Myrat molla, HK, onuň Döwlet molla, Söhbet juma, Sap, hemmesi bärde, ýagny bara energiçnyý adamlaryň hemmesi şo taýda-da. Aýdymam gaty gowy boldy, klip-de düşüremizde göräýdä, belki däde. Howa bara, gaty gowy aýdym boldy, wyn wyn.

Ýaltanmaw seň bilen aýlanaýyn aýyň astynda Seň bile bir Top onymyzyň iň gyzykly pursady. Birinji orun! Ine kim aldy kim aldy gyzykly bilýäňmi? Gaty gyzykly özem gaty köp ses bilen alypdyr. Olam kimdir öýdýäňiz. Häzir siziň hiç kimiňiz ony göreňizok. Ýagny Eýranly dostum özem türkmen. Aref ýegane aýdymym bet bolupdyro ynanaýda aýdymym top onumyzdada birinji gezek birinji gezekdede birinji orna mynasyp bolýa ýagny şu wagt o Eýranda bu wagt bilýäňmi göni prýamoý efir şu wagt jaňlaşyp otyr Aref däli brat gowmy. Salam salam.

Begendim. Awa. Awa ýene-de täzeliklere garaşýas. Gowy täzeliklere. Gutly bolsun, nesip etsin. Sowgatlar. Onda näme mähriban muşdaklar. Aref ýegenäň klibine tomaşa edýär. Gaty gowy aýdym, diňläp görüň, lezzet alyň dara. Tomaşa edýär. Beki dädem saňa-da köp-köp sowgatmy aýdýas. Tüweleme. Ýene-de mundan aňarda uly-uly üstünlikler ýar bolsun. Ýeri!